ikhume n'we timinete ntsena ku bela wara ya khume mbirhi nongonoko ya afrika wa vulavula ka mugana na lona na fm mina ni khalanga pet mathivula yin'wana risumati wa jimo wa xitlhangomo xi nga tano wa cecana makunene wa ndhandhatsi mikiselo mehe ku amukela kwalonga yingisela xitichi lexi ri konga vakhona yingisela uri la gauteng mpumalanga a north west limpopo laha u kumaka i-audio streaming ya munghana ya lona fm co za i n'wana ri tsimati wa cinyi wa xitlhanga wa maxingeritano wa xicecana makunelo wa ndanda tsimikisiro mene ni nge ri hayi a hi fambi swin'we ka nhlekani lowu hi ku tisela na kona ku walowo wa afrika wa vulavula wu humelerisiwa hi ncindani eric mabasa hi famba swin'we ku fika le ka hafu ku bile awara ya khume nharhu nhlekani lowu eh hi na ku pfumela ku ri kwalaho yi nga koma yingisero wa mina wu yime ku lungha ku lava ku ta twa ku xana timhaka leti hi nga ta va hi kha hi bula hi toho ko ta va ku ri tihi um kambe ke ku na vanhu lava nge le ku kombiseni ku vilela hi swivangelo swo hambanahambana van'wani va kombisa ku vilela hi timhaka eh ta ku teke timeriwa gezi van'wani va kombisa ku vilela hikoho kwa ku kala ka mati eh hi ndlela yo yoleyo eh kambe timhaka ta ku sweswi rin'wana hungu i timhaka ta ku inflation ya ha tshame kwalaya a xikarhi ka nharhu na ntsevu wa tiphesente ku ya hi laha va eh va reserve bank va yi lava koho hi ku ya hi stats south africa yi le ka 4.8 percent eh, yi henhla ku suka ka 4.7 hi n'hweti leya ya mawani se i swin'wana swa leswi va nge ri swi languteke va nge ri swakudya swakudya eh na hi swo swi nga tlakuka hi kolomo eka nhungu wa tiphesente eh, loko ku fananisiwa na nkarhi lowu fanaka eka lembe leri nga hundza leswi vulaka swakudya swi le ku durheni swinene mingisero munghana lona fm swakudya swa durha eh kambe hambiswiritano e va reserve bank na voho va langutela ku va va tisa xiviko evhiki leri hi timhaka ta tinhlayahlayo ta voho loko swi ta ka timhaka ta ntswalo ya mali yo lombisa tiphesente ta vona kwalaho ka 8.25 va ri yi languteriwa ku khumixana yi nga hetelela yi tikuma ya ha tshame kwalaya kambe ke namuntlha hi lava ku bula hi mhaka yin'wana kumbexana na weyi u nga tsakela ku hoxa xandla eka yona mhaka leyi lavaka ku bula hi yona i ku tiko ra hina ri le ku hlanganeni na mintlhontlho yo yo tala mintlhontlho yo hambanahambana um a hi khale ngopfu a hi kha hi vulavula hi timhaka ta ku tirhisiwa ka mati hi ku siyerisana ku tirhisiwa ka gezi hi ku siyerisana ku ka swiporo swi nga tirhisi swona leswi swi tirhisiwaka xiswona doroba leri a ri ri doroba ra xiyimo xa le henhla afrika hinkwayo fu ri le ku hlakaleni handle ka rona ri roxe um swikhedzakhedza swo hambanahambana leswi hi nga langutana na swona tanihi tiko swi le ku a swi le ku fambeni ku ya hi laha a swi languteriwe ha kona se xivutiso ku ta va ku ri ku hikokwalaho ka yini hi ri ka xiyimo xo xolexo tatana mbazi maxilowa khale ka premium wa gauteng va ta va kha va bula na yena hafu ku bela wara ya ya khumembirhi se ni lava ku ta ku hi ta bula mina na wena ku u vona ongeti xiphiqo xi nga va xi ri xihi lexi xi hi fikisaka ka xiyimo lexi hi nga langutana na xona tanihi tiko um eh, xa ku tiko ra hina ri tikomba ri kha ri tlhelela ndhaku ri tlhelela ndhaku um swinene um khale um vanhu va ta tsutsumela ku ya xava swilo leswi nga ta va pfuna hi tlhelo ra timhaka ta swo ku tirhisa gezi kambe swi tikomba se va kha va tlhelela ka switofu swa swa tihunyi a hi ku tlhelela ndzhaku swa swole swo ke se xana swi nga va swi vula yini leswiwani um hi ndlela yeleyo hi fike njhani ka xiyimo xo xolexo 0860002543 u nga tirhisa na mathevela dp at sbc co swi tele leswi leswi hi nga swi hlayaka um vaholi va midende swi le ku tikeni eh ka tindhawu tin'wana tindhawu van'wana va ze va hundzana le misaveni hikokwalaho ka ku va timbilu ta vo tika ti vava ti vavisiwa hi ku avele ku holeni ku ya hi laha a va tsakela ha kona hi ndlela leyi kambe ma swi tiva ku ka hafu leyo sungula ya awara hi laha hi vulavulaka timhaka tihi kumbe tihi leti mi va ku mi ri ra tona um hi ndlela yaleyo nomboro i 0860 ne mi nga tirhisa na mathevula dpr sabc co za nomboro ya whatsapp i 065 744 3911 065 7443911 eh hi ndlela yo yoleyo leswi va makwanga ya lava va va fambisaka timhaka ta bolo ya milenge ya afrika-dzonga swa ku tlangisa mitlangu ya ya ya xiyimo xa le henhla a xikarhi ka vhiki a hi ta hi ta njhekanjhekisana hi swona siku rin'wana kambe ke sabc eh, nhlangano wa vahaxi wa afrika-dzonga va ta va kha va mi komba ntlangu exikarhi ka kaizer ka mamelodi sundowns na orlando pirates eh, ntlangu wolowo va ta wu komba twi eh, namadyambu hi ndlela lese mi nga kayeli ku ya vona ntlangu wo wolowo eka sabc tv se mi nga chavi eh, yanani mi ya swi vona loko ku mi ta tsandzeka ku fika a stadium hi ndlela leyo hayi eh, lapita mukava nto ncindana kha ku eh, ku na ntlangu exikarhi ka kaizer chiefs na super sport united eh, na yoho ntlangu wolowo eh, wu ta va wu ri koho lapita mukava se n'we mi nga vaseketeri va kaizer chiefs kumbe super sport united eh mi nga swin'wana leswi endlaku supersport yi va la i mhaka ya ku eh miako leyi a yi fanele yi hi pfuna switediyamu leswi a swi ri koho va pitori swo tshikiwa swi hlakala eh a ku ri na va eh hmpj va eh sweswi ve ri mani ku na lexi atridge ville nto va ku va le ku xi tirheni or kumbe i loftus xi le ku tirhiweni leswa hina leswi swa eh, va lucas masterpieces moripe eh stadium a ni swi tivi ku xi helele kwini ku endleke yini eh hi ndlela yaleyo se i swin'wana swa leswi swi nga swi kombisa swa xiyimo lexi tiko ra n'wehe ri nga xiswona ku na muyingiseri la layinini la languteka ndzaka leswi laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo afrika wa vulavula hi laha hi nga koho wo sungula muyingiseri loyi nhlekani
a hi papa a hi njhani hi pfukeni n'wina minjhani vukile a khensa okay then ni nga vulavula hi yona ku vulavula hi march leyi a ri ko la nelly sprit hi monday okay ku ve na march ya mathicara lama kalaka ma nga tshama ma famba ma famba ma ya rila hi timhaka ta lava va nga phundza hi phundza lexaka mm. so nkingha leyi nga kona i ku a hi koti ku twisisa ku edepartment of education yo va yi kala yo ka mathicara va nga swi vona swa ku ku na lava nga dyondza hi timali ta vomakaya ku na lava nga dyondza hi nsfas ku na lava nga dyondza hi fundza lexaka mm. ende loko se hi bukini kwalano hinkwenu hi ye xikolweni hi ya dyondza hi timodule ta ku fana yeah eku hambana ka koho i timhaka ta ku na lowun'wanyana wo ti hakelela lowun'wana hakela hi nsfas lowun'wanyana hakelela hi fundza lexaka

hi leswi swi swi nga kona sweswinyana e maasi swi le ku tikeni swi le ku tikeni ya- ya dyondza hi vuya ka tshama
kumbe mi dyondza Ene, kumbe mi leti- dyondza leti- kumbe mi dyondza tidyondzo leti ti nga ri ku na va nga ri ku ku tholeni ka tona
awu i tidyondzo leti un'wanyani hi dyondza ti- ti- ti- tidyondzo leti va tholaka ka tona hinkwato ta huma tiposo mara kun'wa swin'wanyani to huma thati pali thati nyamanana u nga tiyi loko u ya toma ku se ku nghene un'wanyani munhu
na ta fanele hi vutisa tatana mhlanga e, e, i mhaka yin'wana leyi kumbexani hi faneleke hi vutisa tatana mhlanga hi twa ku va tiva yini hi yona na koho um va nga pfuna njhani ka swiyimo swa muxaka wolowo ni khensile papa
khensile papa inkomo
aye 0860002543 ayeni ni hamaskral um eh, ku na mulambya laha um eh, hamaskral yi tshame yi va mahungwini swinene hi ku eh, ku va na ntungu eh, wa ku wa timhaka letiya ta cholera hambi swi helele kwihi ta twa mani mulamu bya nhlekani eh, i nhlekani byo tsaka njhani epfukeli n'wina mi njhani epfukeli swinene a kenza
eh ni twa mi vulavula hi timhaka ta matshamelo ya swilo ku onhaka ka madoroba na swilo hinkwaswo swi swi nga ku endlekeni kwala tikweni ya so hi ku ya hi hi mavonelo ya mehe a ni ehleketa ku a yi fenke xin'wanyana ni tsina ku xi le ku onheni swinene laha tikweni ra hina i i constitution leyi hi nga na yona loko mo yi langutisa ni hleketa ingaku a yi pfuni ngopfu a timhakeni ta ku ku landzeleriwa milawu ma swi vona ene sweswo swi endla ku ri vanhu vo tala na lava va nghenaka ka vugevenga and so on va swi tiva ku ri ku na kun'wanyana somehow swi ti kombe nga ku constitution ya hina yi sirhelela swigevenga ku tlula mm. eh, vanhu ntsena lava hi ngo va va landzelela nawu ee ee i ntiyiso walowo kasi xin'wanyana xi nga kona hi ku ya hi mina loko ni langutisa matshamelo ya swilo ni hleketa ku ri na ku tala ka mavandla ya tipolitiki ingaku a swi le ku hi pfuneni ngopfu nchumu sweswo swero swi vonisa nga ku munhu un'wana na un'wanyana loyi a sungulaka vandla ra tipolitiki kahlekahle xikongomelo nkulu a hi ku tirhela vaakatiko ebosete xikongomelo nkulukumba i ku va munhu un'wana na un'wana a kota ku kuma opportunity ya ku kota ku kuma um ya kota ku kuma macheleni because wa swi tiva ku ri tivhoti tingani teti ni nga ti kumaka loko to swi kota ku ni nghenisa a ka mfumo ku na swin'wanyana leswi swi nga ta ni vuyela nkarhi wun'wanyana maybe loko o oh, va na mavandla yambirhi ku fana na na na vo america ma swi vona leswi tiva ku ri ku na vandla leri ku na leriwa mm-hmm. loko mm-hmm. leriwani ri nghena ri tirha time yaleyi ri nga ta tirha ku fika kona loko hina vaakatiko hi swisana ku ri ha vuyeriwa hi swi kota ku ri vhotela loko hi swi vona ku ri a hi vuyeriwa and then hi swi kota ku ri hi ri replace ivi ku nghena rin'wanyana so mara the way ku nga hi kona ma tele ngopfu leriya ri un'wana na un'wana vo lava ku phasa na rona van'wana va swi kota ku nghena and then va vuyeriwa mara ku vuyeriwa ka vaakatiko a ni hleketi ku ri ka mavandla hinkwawo lama ma nga kona ku na leri ri swi rhangisaka amahlweni ma swi vona kambe kambe kambe xivutiso ku ta tlhe ku va ku vaakatiko vo va tsandze yini ku swi vona sweswo hi ku loko ku ri ku a va kota ku swi vona swi vula ku um vandla ra milamdza loko ri sunguriwa va ta vhe va swi vona ku a leri a ra ha tele hina ri tela ku ku vuyerisa milamdza va nga ri vhoti kambe va ma vhota phela mavandla hinkwawo lama ma va sunguriwaka ma vhotiwa
ee ni hleketa ku sweswo swi ya hi ku mulambya loko a ya evanhwini i fika a ti-presenta njhani evanhwini mm. na swi vona mm. and um leswi ni fika ku ni swi vekisa xiswona van'wanyani hi leswo na alternative kahle kahle ko va timhaka ta ku ri a yi kona because na wo mavandla lama na ku tala ka wona emangani lama ma ringetaka ku veka vanhu clear ku ri loko hina ho ho fikelela ku ku teka mfumo hi ta mi endlela lexi na lexi rin'wana na rin'wana leri nghenaka ko va timhaka ta ku sola vandla ri ri nga koho ri nga ku fambiseni ka tiko mara a ku na leri ri hi vekaka straight ku ri hina xikongomelo xa hina nkulu hi lexiwa rin'wana na rin'wana loko vo vo campaign-a sweswi ti-campaign ti ta sungula ku nga ri khale va ya ku hibyeleni ka swilo leswi swi nga riki ku endliweni kahle mara xintshunxo i yini lexi xi nga ta kota ku ri xi yisa emahlweni mina hi ku ya hi me mavonelo swi vula sweswo ku loko va kha va mi byela swi swo swo ka swi nga ri kahle hi n'we mi fanele ku ma vutisa ku eh, n'wina ke mi ya hi pfuna njhani loko mi yi byela ku okay um sweswiwani tiko ri le ku hlakaleni ku fana na ri ra hina ri nge le ku hlakaleni um mi ta fanele mi yi byela ku mi tiyimisele ku mi ya ri lunghisa njhani
a xi kona lexi a nga ta yi byela bostet e eh, so loko va nga mi byeli swi vula ku mi le ka xiyimo xa kahle xo a mi va vhoteli hikuva a mi nga mi va mi ta va mi kha mi va vona ku a va le ku mi tiseleni leswi mi lavaka swona i ntiyiso walowo mara loko a wu yo va hi ku ya hi mina mina ni ta ku loko a swi kotakala kahle kahle a hi vuleni ntiyiso hambiloko hi nga wu pfumeli a ni nkarhi wun'wanyana ntiyiso swi ya hi ku swin'wana swa ndleka hi swi vona ku ri ni swi vula ku hi munhu luyani i ntiyiso mara hi ku swi vule hi mani mi kuma ku a swi swi kombisiwa ma swi vona loko a ko va ku ri ku na vandla ra vanhu va ntima ku va na ra vanhu vo basa hi la swi la swi ta tshamiseka mara hi mukhwama nga talatala hi kona ku ya hi mina ku fikela sweswi kahle kahle swilo swi to ya swi karhi swi tika loko va nga ntiyiso eyi teki mfumo lowu a wu fanisiwi na hi nineteen ninety four mara mm-hmm. today xin'wana xin'wana a ka ha ri na lexi xi fambaka kahle nemetweni inkomo swinene khese va ri anc yi teke mfumo ku kha ku famba xin'wana na xin'wana sweswi ka ha ri hava lexi fambaka i miyingiseri milandza va ku heta ku vula sweswo N'wamirhi. Hi kona ku ta korhekela wena. Afrika wa vulavula, 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM, makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. Hi amukeleni un'wana muyingiseri loyi enhla ka. aye Eh ni na xivilelo mani ni mutshami wa la dani botqet man mm. hi ti hi swiboho leswi endliwaka hi tindhuna ta hina na na ve le vukosini botqet mm. e botqet mi ri khalanga sweswi mi nga xerha na mati eh, na na mathevula exitenseni xin'we eh, eh, swa humelela swilo sweswi e-e yanani ku sele timinete timbirhi loko ma ha jika kule mi nge heti tanani nghenani makeni kahle kahle xivilelo xa n'wina yini ni vulela hi ti swiboho leswi va swi bohaka le eka muhlava na na na tindhuna ta hina Mm. lero e swiboho leswi va swi bohaka hi xitense eh, mkhalanga e xitense va nga nyika mathevula ku ve ngoveni i tshama kwalaya na n'wina emutini mixera eswivongo swimbirhi ku ri mathevula na ngoveni a swi swa koteka koteki swilo leswi a swi koteki hi leswi ka muhlava swi humelela ku puteni kahle kahle a no lava va ka muhlava ni hlangana na vo hikuva program ya heva a ku va dani na va ka muhlava ka va e-e, ta kambe hlamula mi nge vuli swivutiso mi leswi.
nge vuli mi ku mi lava ka muhlava hi ku Mm. hi ku n'we mi na xiphiqo lava vanhu Eh, van'wana va ni- ni- tshamini n'wina mi yimela va mani mi yimela vaaki va Eh, ni vula ku emutini wun'we swa koteka mi tshama mi ri mi ri eswivongo swimbirhi swa ku hambana botpet hi swona vutisa ku swona mi tiva miti mingani n'wina ka muhlava yi ndlaku sweswo yi koho kwala ni mi ni byela koho Yi kwala ngani? ya ku humelela Mi last tiva yi week. ngani? Mi tiye kona. I mi tiye Ni ngani? tiva A hi wun'we- ni tiva wun'we wolowo wa ku sungula ku last week noma ka ka ka ka eku tengeni ka wona eyi se kambe loko ku ri muti wun'we mi nge vuli mi ku ka mihlava mo muti walowo wa ka ku ku nga katsiwa vanhu mi nge vuli ni mi ku- vula so ni Eh. vula so ku ti di- decision liya ya ku munhu mi tshama mi ri swi yi humaka kwale evukosini butpet Eh, kambe ku- Eyi. swi vula ku ku na xivangelo
eh that's why ni nkarhi wun'wanyani a wu nge swi tivi swa ku xivangelo xa ku swi va njhani ku mi nge tshami mitini mi veta swivongo swimbirhi loko i vutisa ku ku ya thela mani xitense va tsandzeka ku hlamula mi ya thela njhani xitense mi ri ku mi tshama mi ri mutini wun'we e-e swa koteka swilo sweswo ku na swin'wana leswi mi nga heta um mi nga heta nkarhi mi na swi twisisaka midorobeni midorobeni na va ka mhlava mi nga dzimbilela a nga na mahungu ku ri kumbe loyi hi ku leswi a nga swi vulavula kahle kahle a nga vulavulangi nchumu i loyi hu hetela two minutes ya hina mahala hi ku leswi a ka swi vulavula swi nga hlangani naka na ringeta ku lava ta twisisa kahle kahle xiphiqo xa yini kambe a ni n'wi twangi na ku a hlamusela yini o tsakisiwa hi ku vulavula hi ku kamihla swa endleka swivongo swimbirhi swi tshama ndhawu yin'we hi swivangelo swo hambanahambana xikombiso um loko mina no va ni ri wa ka mathevula ha ha nwa mina va ri va ka vilankulu va tekiwe ka vilankulu va nga vuya ka mathevula va ta tshama ivi se ku va na vana va ka vilankulu na va ka mathevula endhawu yin'we se swa ndleka sweswo se yo mhaka ni ku valava a vo kambexana va ri na agenda yin'wana ku leyi a va kha va ta hi yona kambe a ya ha humangi rivaleni hi ku leswi va nga vulavurisa swona a swa ha twisisekangi na ku a va ku yini kambe hayi a hi hundzeni tiko hi leri um ri tikomba ri kha ri tlhelela ndzhaku ri ndla leswiya swa loko van'wani va kha va huwa va ku back snot kahle kahle hi fike njhani ka xiyimo lexi tatana um mbazima xilowa va yime ku lunga laha kola ku ta bula na hina kambe ke hi nga se bula na vona hi amukeleni sesi lilian hlavangwani um va hi byela ku mahungu ya wena yan'we ya ta va ya yimise kwini ya sesilili hila hi nga kona mingisero mungana lone fm 0860002543 nomboro i hi yoyo yeleyo kasi ke mi nga kandziyisa rito ka 065 7443911 065 7443911 hi rindzele tatana mbazima samuel xilowa lava hi lavaka ku bula na vona nhlekani wa siku ra namuntlha hi twa ku va ri yini vona hi timhaka ta ku hlakala ka tiko rerhu e hi ndlela yeleyo hi vo hi nga rindzela ku bula na vona ku ya hi laha hi nga twanana ha kona ku hi ta bula um na vona nhlekani lowu na wehe mingisero me 0860 wena u vona onge ti hi fike njhani laha hi nga kona la um swi fike swi swi haka kwihi rimitsu um hi laha hi nga koho hi lava ku tiva ka wena mingisero wa mina ku laha ti nga fika ti haka ko rimitsu hi kwihi mm, ti kwihi van'wana va suka eh, mina ni tsundzuka loko ni ni ya a john ro sungula sungula a hi loku hi ya um, a carlton center hi, hi, hi ya vona hi ya le a panorama city ma ku vona le henhla leyi eh, laha u vona doroba leriya hinkwaro vona eh, matlhelo hinkwawo timheho hinkwato ta mune ta, ta joni kambe hi le joni ntsene a hi le joni ntsena eh, eh, na kwala hi tshamaka kona swi vona ku hlakala loko hi vulavulaka hi kona se xivutiso ku ta va ku hikokwalaho ka yini rini rini a ni ye tihofisini ta maphorisa le a a ka district office ya khale ka parliament a giyani e eh, nako ku ku timboni a ti layiti kahle ku ku hileswaku wa swi vona ku ko hlakala eku langutini e se xi xi xivutiso i ku a hi swi tivi ku hikokwalaho ka yini hi fike ka mhaka yoleyo a ni tivi ku endleka yini hi tatana xilowa kambe um kumbe um a ni swi tivi ku ku ta va kha ku endleka yini swi tikomba ongeti um muhumelerisi wa mehe vele na tatana xilowa vele ku kumaneni hi swiphiqophiqo sweswi va nga va ka va kha va hlangana na swona eh vona va ri vambirhi a ni tinge a ni tingeni kambe ke loko vo va kha va nga ri ku kumaneni a hi twi wena ku u ri yini 0860002543 u nga tirhisa na mathevela dpn sabc co za hi kota ku twa ku n'wangulo wa wehe eh wa timhaka ta tiko ra ka hina wu ri yini eh ndlela leyi na ko nga kandziyisa rito ka 065744 ivi yi va 3911 hi ndlela leyi hi ta kota ku va hi twa ku eh, xana u ri yini loko hi ka hi langute eka timhaka leti hi bulaka ha tona eh, nhlekani lowu hi ndlela yo yoleyo hi laha hi lavaka ku va hi twa eh n'wangulo wa n'wina eh ku ya amahlweni kambe ke yimani twa ku kahle kahle eh xiphiqo lexi ve nge xi koho i yini omingana lona fm ta khomela ya eh, a hi yiseni mahlweni hi tere hi lava ku bulana tatana eh, mbazima xilowa la hi bula na vona kantsongo hi timhaka leti ta eh tiko ri ngo hlakala hi ri langutile hi ndlela leyi mani hi ringeta hi twa ku eh la se hi nga va kuma ke tata nxilo wa nhleka
eh inhlekani khalanga na le ka vayingiseri hayi ha khensa swinene mani mi ta hi khomela mani a ko va na swin'wana swa vuthekiniki swi nge ri ku kavanyeteni la kambe um nkarhi luwa wu ze wu fika hi leyi mhaka ku na vayingiseri van'wani va nga hetelela va hi rhumela va ku a swi antswi hi vulavula hi ku Tiko leriwani um ri tikomba ematshan'wini ya ku ri hluvuka ri antswa ro ya ri kha ri tlhelela endzhaku ivi mina loko muhumelerisi va ku hayi va kume n'wina hi ta vulavula na n'wina ivi ni ku ni ta va ni mi sungula hi mi vutisa xivutiso xa ku loko johannesburg mi suka tanihi a ni nga ta ku jo gauteng mi suka tanihi premier malembe ndzhaku na namuntlha a ta ha fani hi fike njhani tatani xiloko
Ti nge fani hikuva xo sungula vurhangeri a byi fani, ra vumbirhi eka nkarhi lowuyani a Tshwane Johannesburg eku rhuleni a ku ri timeyara ta A_N_C so a swi koteka ku va hi pfumelelana ku ri a hi veni na program yo karhi leyi a hi yi vitana Making Gauteng into a Globally Competitive City Region. A ku ri a yi ri kona masipala leyi a yi ri ya DA kambe meyara wa vona a hi tirhisana na yena kahle ngopfu na loko hi huma hi famba hi langutisa leswaku swifundzha swin'wana lomu matikweni ya le handle swi tirhisa ku yini a hi famba na vona so hi swin'wana leswi endlaku mi kuma leswaku ingaku ku na ku tlhelela endzhaku hikuva province yi na leswi yi nga swi endlaku kambe a swi talangi leswi yi nga kotaka ku va yi swi endla yona swin'wana swi langutane ntsena na timasipala so loko mi languta mhaka ya johannesburg um mi languta mhaka ya miako um hi swin'wana swa leswi a swi fanele swi langutiwa hi Johannesburg kambe loko a ku ri na ntirhisano um premier a va ta swi kota ku nkarhi na nkarhi va ku ka timere leti nga laya heyi a hi languteni vanhu a hi khomisaneni leswi hi ndlela na le na le a ni vuli leswaku hinkwaswo a swi ta lulama. A ni vuli swona na leswaku hi nkarhi wa mehe a swi nga ri kona swin'wana swo fana ni sweswiya, kambe a hi kota ku tirhisana hi langutisa ku hi nga kombani hi tintiho. Loko loko ka hi ma, loko hi ku ku nghena eh, a ni swi tivi ku ni ta swi veka kahle ke kambe loko nghena mfumo wa wa hina lowu wu hi angarhelaka a ku ri na ku langutela mahlweni tatani Xilowo a ku ri na hi yo mhaka ku ze ku fika na ku na va Xilowa Express. A ni tshembi ku namuntlha ka tshamiwa ku hleketiwa hi ku hi ndlandlamuxa njhani Gautrain, hi endla yini hi ku swilo swo tala swi le ku tlheleleni ndzhaku.
Xin'wana xi nga kona hileswaku mi ta kuma leswaku a swi koteki ku va hi tshama va tshama hansi sweswi ni vulaka swona hikuva ku ndlandlamuka ku engetela Gautrain eh, swi fane swi endliwa kusuka a Park Station ku yiwa a Naledi ku tirhisaniwa na Johannesburg. Ku sukiwa eh, a Naledi ku yiwa a eh, a Lanseria ku tirhisana na Mogale City xikan'we na na Tshwane. Ku sukiwa a Lanseria ku yiwa aTorrigeville ku fane ku tirhisiwa na Tshwane. Loko hi endla Gautrain, ndhawu liya yi nga xitici sweswiwani laha Sandton, i ndhawu ya Johannesburg. Va hi nyike yona va ku yi ta va contribution ya vona. Laha ku nga xitici xa Marlborough laha kusuhi na Alexander, i mhaka ya Johannesburg. Le ku nga na xitici le aTshwane, aHatfield na le laya Pretoria Big Station a ku ri tindhawu ta ta vona na teto so ku langutela mahlweni hi fane hi langutela mahlweni a ni vulavula kun'wana hi vhiki leri nga ri nga hundza vanhu va ku ha mara so musi swilo hinkwaswo swi onhekile ni ku no swin'wana swi onhekile swin'wana swa lulama xikulu i ku hina hi ri vanhu hi tiveka kwihi, hi ringeta ku endla yini. Of course hi fanele hi tirha na vurhangeri kambe loko hi vona ingaku vurhangeri a byi hi fambisi kahleni swi kona hi nga swi endlaku hi langutisana na vona leswaku a hi lulamiseni.
Ni na tsaka hi ku mi mi mi mi ri swin'wana swa ha lunghiseka kambe loko ni kha ni languta tinxaxameto leti ni nge le ku rhumetiweni tona laha hi van'wani va vayingiseri tatani Xilowo, eh leswi swi nga tala hi leswi swi tikomba ku ngeti se swo va ku khinsameni hi matsolo kahle kahle xiphiqo ku nga va ku ri yini eh loko hi tshika Gauteng hi languta eh tiko hinkwaro hi ku angarhela mm. xo sungula hileswaku mi ta kuma leswaku mfumo wa hina eh wu tala ku la ku lava ku languta ku ri wona na apartheid ku na ku hambana. E, ku kona ku hambana, kambe hina a hi nga hlawuleli leswaku ku va kona ku hambana. A hi hlawulela leswaku mfumo lowuntshwa wu na program ya RDP, wu na Freedom Charter, wu ta kota leswaku hi languta swin'wana swi ya mahlweni. Swin'wana swi humelela hi mhaka ya leswaku e, hi pfule mindzilekana hi yi pfula hi ndlela leyinene hikwano mfumo lowa xihlawuhlawu a wu pfalela vanhu va Mozambique eh a wu pfalela vanhu va Zimbabwe leswaku va nghena hi mpfumelelo eh kambe loko hi endla sweswo mi kuma leswaku a hi pfumi a hi pfuli ntsena lomu ya va nghena kona hi suse na darata liya a yi ri kona halayani so sweswi munhu wa ka Masingiri o tifambela hi milenge a ku ha no mi nge hi ya vona lavaya va ka va ka Xilowo. Wa le Zimbabwe o tlula ndlilakani hambi a nga ri na maphepha ku no na a ya xava swin'wana halaya halaya musina. So that's a first problem. Xa vumbirhi a hi kotangi ku tshama hansi hi ku miako leyi hi nga na yona etindhawini leti hinkwato hambi hi le KwaZulu, hambi hi le Giyani, hambi hi le Mabatho Hi yi sirhelela njhani ku va yona tshaku, phuphu, hi aka hi ya hi ya emahlweni? A hi endlangi swoswoleswo. Xa vunharhu hi ku ri no, e, e, vanhu a hi va nyikeni gezi. Loko hi va nyika gezi, kambe a hi languteni leswaku hi ku famba ka nkarhi switichi leswi swi nga swona swi tisaka gezi swi ta va na ntikelo. Hi swi ngetelaka njhani ka ha ri sweswi hi nga yimeli leswaku ku va na ku va na ntshikelelo? Xin'wana hi leswaku ikhonomi ya hina na yona yi koka ku tika. Swin'wana mi ta kuma leswaku swi endliwa hi ku va milawu yin'wana hi nga na yona ya infrastructure yi nga fambi kahle. Xin'wana ku va mhaka ya vukungundwana so swi eh, hi swin'wana leswi lavaka leswaku hi swi langutisisa hi swi lulamisa ni la ka ku lulamisa la eh leswi mi nge mi swi vulavurile kun'wana hi hi lunghisa njhani ku fanele ku ndiwa yini
eh swa tika hikuva it's very easy ku hi ku no hi lulamisa hi nhlawulo eh ni tsale rin'wana papila eh vhiki leri nga hela eh hikuva ni vone leswaku vo tala va karhi va ku no vanhu va le Giyani a va na mati kambe hi lava ya eh a va ye le stadium ni ku eh eh of course a ku ri rally ya province hinkwayo So a hi hinkwavo vanhu lava a va ri laya va humaka eGiyani, kambe na va le Giyani na switandi leswin'wana swi nga kona a va ri kona. Hi, hi fanele hi twisisa leswaku vanhu ko tala, um, hi ya hi ku, Ni tiva mani? Um, ni tiva Xilowa. Xilowa ni nga n'wi tshemba, leswi na leswi ingaku hi, hi, hi hleketa ku fana. So xo sungula obviously i mhaka ya nhlawulo leswaku hi fane hi hlawula ku nga ri ntsena ku a hi lavi ANC hi ku yi hi tsone mati ku na tiphayiphi ti lo tshama layani 25 kilometres ya tiphayiphi ku hele 10 years ku nga si endleka nchumu. Hi fanele hi vutisa na lava va taka va ku, No, hina hi ta swi lunghisa leswi, leswaku mi ta swi lunghisa xa njhani? Mali liya mi langutile leswaku yi kona, yi nge he lahleki hikuva xin'wana xi endlaka swin'wana leswi i mhaka ya vukungundwani so nhlawulo hi xin'wana xa swoleswo mm. xin'wana i ku va hi ri vaaki hi kota ku yima hi milenge um ma vona mi ta ku va ku loku um kun'wana vanhu vo hlangana hinkwavo va ndhawu yaliya va ku no yi nga heli n'hweti leyi hi nga si vona nhlanga yi balekaka va nga va nga yimi hi mhaka leswaku hi lwa na mfumo wa ANC kambe ku ri vanhu va ANC va EF va va va EFF va ximoko va mani mani loko va hlanganile hinkwavo va swi kota ku lunghisa lexi onhaku hileswaku loko hi ri karhi hi lunghisa hi ri varhangeri a hi nge hi ri va forum yo karhi loko ingaku swi lunghanyana Ni nghena a phatini ku endlela ku na mina ni ta kota ku va ni hlawurile. Mm-mm.
Ni, ni, ni na tsaka hi ku mi vulavule na hi yin'wana yaleyo ya ku eh, vanhu va le ku khovuleliweni va le giyani va byeriwa ku hayi mihe mi ya tata stadium ku ve a ku nga ri vanhu va le giyani ntsena lava va tate stadium lexiya eh, hi ndlela kumbexani leswi a va tarise swona na vanhu va, va, va, va, va matlhelo loman'wana ya limpopo kumbexana na va le giyani loko ku ri ku va koho kumbe va va ri vantsongo se hi nga hi nga fiki kwala ka ku hi ze hi na khensa swinene loko mi kote ku vulavula hi ndlela yaleyo tatani xilowa um eh, swi hi basisela kumbexana van'wana na loko se va endlisa minjekanjekisani ya vona va ta anamisa miehleketo ku hundza kwalaho kwala ka ku ka ku ka ku ka hi nga vi na na plan kumbe ku kunguhata hi swi tiva ku yini swi tikomba swi kha swi tlulele ka swi swo tala tatani xilowo um eh, tiko hinkwaro loko sweswiwani mi vulavula kusuka k z n ku fika musina va rila hi timhaka ta mphakelo wa mati um kambe va val river va orange river va limpopo river ti le ku khulukeni loko mi languta van'wamabindzu va rila hi timhaka ta ku swibyariwa swa vona kumbe um malahla kumbe yini a swi koti ku hatlisa swi fika a ti a ti a ma a ri buweni ra lwandle hikokwalaho ka ku va um swiporo swi nga ri ku tirheni kahle ku hlaya i ku kumbexani ku ngo va ku twa ku xurha etatani xilowo un'wana muyingiseri tolo i hetelelaku kumbexani tiko leri loko a ko va movha se a ri ta va ri tshame i ku ri movha wu tshame henhla ka switini a hi se fika kwalaho
No, a hi se fika, ha ri kule ngopfu. Ene na ku tshemba leswaku hi nge fiki hikuva um va va lava va fowunaku va vulavula na n'wina va mi bela tiqingho um lomu va tshamaka kona ni nge ni mi nyika xikombiso ku ri um hambi swi kha hambi swilo swi nga fambi ne mara vanhu va kota ku swi vona ku ri heyi vanhu lava va ba matshalatshala mm. a no vulavula hi mhaka ya ku ri no um eh, ni tshama kona kumbe ni huma kona yeah. a holofane ne ku hava ku hava mati ku hava patu leri fambaka kahle ni nga ha vuli swa xikontiri kambe na xikontiri kusuka laha holofane ri ya khoma ra ra ra rotterdam kambe vanhu va va holofane Vhiki na vhiki, e sankho ya vona, va hlangana na tihosi na yini na yini, va ya kwele ka, ka ministara, everywhere, va ta kwala va ku, No, hi pfuni hi hlangana na ministara hikuva no, hi lava ku vona leswaku mhaka leyi ya mati hi nga yi lunghisa ku yini mm. va swi kota ku ri ku hi lava ti-engineers ku endlela ku loko va ku he problem hi leswi hi ku hayi a ku na problem leyo hi ku a yi ri kona michini laha yi kuma mati eka nambu lowu na lowu na lowuyani so again loko mi languta a rotterdam a rotterdam ri kona pati leriya kusuka le eAkramsengi se ri nga ta famba ri ya ri ya khoma kwini le axikhusese a ri lo endleka ntsena hi mhaka ku mfumo wu kha wu swi lava i mhaka yo tihosi na vanhu va tiko hinkwaro a va yima swin'we va ku ri no hi lava leswi nga ta endleka swi teka nkarhi kambe swa humelela lastly ma vona sweswi hi ku hi ya enhlawulweni mm. Mi ta va vona va ta ta, va xavisa milorho, na hina hi xava milorho. Hi fanele hi fa hi vutisa hi ku, Hayi, leyi milorho ingaku hi kale hi yi twa lembe rin'wana. Hi lava ku tiva sweswiwani leswaku program ya kona yi yimise yi yimise kwini. So leswi vulaka leswaku hi swona swa laveka hi vulavula hi vanhu lavaya va vurhangeri, hi sola na mfumo. Kambe hi ku vona ka mina, hi ku vona ka mina, xikulukumba i ku vanhu va ka hina a hi hlanganangi lomu hi tshamaka kona, hi tirhisana swi nga ri na mhaka leswaku wena vandla ra wena hi rihi. Hikuva movha leyi fambaka laha a ritshurini a holofana a swi na mhaka ku hi ANC hi famba kwalaho loko Madaji i ze a tala hi lembe leriya ra 2000 movha ya mina yi nga swi koti ku hundza kwalaya kwalaya Madaji yi nghena mi kuma leswaku yi le matini va yi koka vanhu va yi humesa ni ri karhi ni ri ka ANC mm. so that's why swi lava ku ri no hi tshikanyana leswiya swo hi ku no hina hi va ka swimanimani lava hi va ka swimanimani hi ku a hi yimeni swin'we mati ya laveka legiyani Lava va yaku va ya ka mati le ritavi va rhwala hi tinhloko na hi tingirivani van'wani i ti supporters ta ANC so na vona a va fanele ku loko hi ku no hi lava mati a hi vulavuleni na mfumu and a hi soleni va ku no mi nga soli hi ku i mfumu wa hina. tatani xihlovo ni khensile swinene hi Ayi. musombhonoko hi bula hi liya ya ya xitsonga liya hambi mi ta mi ri kwihi um hi ta- hi la ku twa ku mhaka leya bangi kulu yi herile kumbe ku ndleke yini na ntava ntava ni nga ri kona eh, a yi si hela kambe hi ravuntlhanu ku na nhlangano exikarhi ka vona lava va pensalb na bangi-nkulu na van'wana lava hi nga yisa swivilelo laha ni nga na ku tshemba leswaku xintshwixo swi nga endleka xi va kona kumbe ku va leswaku no va ku no hayi, un'wana na un'wana a vone ku ri i yi huma njhani. A ni ta mi kamba ni twa ku mi nga hi kumela mana hi bula na yena. Ni khensile Tatana Xilowa. Ahee. Inkomu, Tatana Mbazima Xilowa. Valava a hi sunguleni hi basisa leswi. Davula. hi sweswo muyingiseri wa munghana lonene fm a ku amukela nakambe ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko wa afrika wa vulavula ta ri teka riqingho rero ka 0860002543 kumbe tirhisa mathevela dpl sabc co za hi ndlela yaleyo hi tiri hi ta tsutsumela ka masipala wa collins chavani lava nge ni va na ntirho wa xikhongelo eh, lowu nga ta va wu ri kona mundzuku kahlekahle ku khongeleriwa yini mani eh hikokwalaho ka yini i swivutiso leswi hi lavaka ku vutisa meyara wa masipala wa collins chavani eh khansela sg maluleke hi vo hi nga ta va hi kha hi bula na vona shadrack gezani maluleke hi bula na vona nhlekani lowu hi twa ku eh va ri timhaka eh, i tingani meyara i nhlekani yi mi amukeleni ka munghana lonene eh swi tikomba swi tikomba lexi lexi ni nga puresa la eh ni khomeleni ni khomeleni tani eh meyara ni swi tivi ku ku endleke yini la yima ni kamba eh lexi a hi a hi kha hi vulavula hi xona a ni mi twela kule ngopfu eh a hi ringeteni futhi eh hi ndlela yo yoleyo eh meyara enhlekani hi mi amukerile nakambe ka ka ka ka nongonoko wa hina afrika wa vulavula
enhlekani emuhaxi ni le ka vayingiseri va n'wee aha hayi se mi twala kahle a hi sunguriseni va ri e tanihi masipala wa collins chavani mi kunguhate ntirho wa xikhongelo e a hi sunguleni kwalani i xikhongelo lexi xi va ku xi lava ku fikelela yini
Eh mhaxi ha khensa ku va mi hi nyikile nkarhi lowuwani i ntiyiso tanihi masipala wa Collins Chavani hi ku tirhisana na Pastors Forum ya Collins Chavani Hi kunguhatile leswaku mindzuku le rixaka ku nga ra wumune hi nkarhi wa 10 o'clock eHolweni ya Vaaki ya ka Malamulele hi ta va hi ri na xikhongelo xa ku va hi khongelela ku rhula, hi khongelela leswaku tinghozi leti hi hlanganaka na tona ku va ti hunguteka kumbe ti nga ha vi kona. Mi ta lemuka, muhaxi, leswaku tanihi masipala ha ri eka xiyimo xa ku va hi ri eku rileni, laha hi sukeriweke hi meyara wa hina eka lembe leri hundzeke, mi ta lemuka leswaku hi tlhele hi va na tinghozi to tala swinene. Ku ve na e vanhu lava va nga dlayiwa le aJimjoni vo ringana 7 va ka Ndowo, va nga ndyangu wa ka Ndowo na wa ka Mabasa, lava a ku ri mhaka leyi fambelanaka na Gender Based Violence, hi va na tinghozi ta timovha leti a ti koxa vanhu vo tala e vo fana ne le a ka Ward 7 eka e muganga wa ka Mukoro na Miseve A and C. Sweswiwani a ka tin'hweti ti nga hundza ku nga hi July, Hi vile na nghozi leyi yi koxeke vutomi bya majaha ya mune kwala alokixini ra ka Malamulele. Leswiwani na tin'wana tinghozi leti hi hlanganaka na tona ti nga va ti ri ta gender based violence, ku nga va ku ri ku tisunga na swin'wana na swin'wana, swi hi susumetile leswaku hi teka xiboho xa ku va hi va na siku ra ku va hi khongelela ku va ku va na ku rhula Ku hi tikuma hi karhi hi tirha hi yisa vukorhokeri ka vaakatiko, tiko na rona ri rhulile.
Se swi nga leswi ntirho lowu kunguhatiwe hi n'wihi tanihi masipala na xiyenge lexiya mi nge ri i Pastors Forum? E wu kunguhatiwile hi hina tanihi masipala na Collins Chavani ni Pastors Forum. Se loko mi kha mi ku mundzuku ku ta va ku kha ku endleka yini naswona ntirho lowu wu ta va wu kha wu rhurheriwa kwihi
ntirho lowuwani hi ta va hi ri na wona eka malamulele e community hall laha ku nga ta va ku karhi e ku khongeriwa tikereke to hambanahambana hi va rhambile vanhu na sweswiwani e ku kunguhatiwile leswaku e ku ta va na mabazi lama nga ta famba ma karhi ma tleketla vanhu hi ku ya hi ti-bus route leti ti kunguhatiweke vanhu a va ti hinkwenu hi ringeta ku va hi byela Xikwembu leswaku xi hi rivalela eka milandzu leyi hi yi endleke na ku a ku ve na ku hunguteka ka tinghozi leti hi hlanganaka na tona hi ku ku tshemba ka hina i ku loko xiyimo xi ri hi ndlela leyiwani hi karhi hi hlangana na makhombo leyo tala hi vona swi antswa ku hi ya aka Xikwembu hi khongela ku va e swilo leswiwani swi nga ha vi kona mm, mm. se wu sungula nkarhi muni ntirho lowu um, um, mayor ntirho lowani wu ta sungula hi awara ya khume ni mixo okay se awara ya khume ni mixo ku ta va ku ri na ntirho wa xikhongelo lowu nga ta va wu ri kona eholweni ya vaaki eka malamulele eh, laha ku nga ta va kha ku ri na swiyenge swo hambanahambana hi mintirho ya muxaka lowu yi komba ku tiyimisela ka timasipala ngopfungopfu ka masipala wan'we ku ku hlanganisa rixaka ngopfungopfu ka tlhelo ri ri va nga na ku tshemba ka rona ku nga timhaka ta ta vukhongeri hi ndlela yo yoleyo loko hi nga se heta mbulavulo wa hina eh, meyara hi swihi leswi mi nge ri a mi fambi mi nga swi vulangi ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku tirhisana ka vaaki na vurhangeri ku tisa ku cinca ku nga va ku ri sweswi hi vulavulaka hi timhaka ta mm, makhombo lama tanihi masipala mi hlanganaka na wona kumbe vukorhokeri byihi kumbe byihi lebyi tanihi masipala mi lavaka ku byi fikelela loko mi kha mi tirhisana na vaaki hi ri eka vaakatiko hinkwavo va masipala wa collins xavani Swiyenge hinkwaswo, tihosi, vafundhisi, business forum, tiforamu hinkwato leti welaka eofisini ya meyara, hi ri hinkwenu minduku a hi tshineleni eMalamulele Community Hall hi awara ya khume nimixo. Hi ta va xiphemu xin'we, hi va endhawini yin'we Hi khongela ku hunguta makhombo lawa hi hlanganaka na wona lawa ma humelelaka hi tinxaka to hambanahambana, ku nga ku ri tinghozi ta movha, ku nga va ku ri i ti-gender based violence na swin'wana na swin'wana. Kambe ha ha fika emakun'wini muhaxi, hi ta va hi nga endlanga swi helela loko hi nga hundzisangi marito yo chavelela eka mindyangu leyi humeleriweke hi khombo eAmusina eka nghozi leyi veke kona ya bazi na truck hi ri, Eka mindyangu leyi khumbekaka, hi ri a va chaveleleki, va tiya loko va ha ri eka timhaka ta ku lulamisela ku heleketa varhandziwa va vona. Mi nga si famba, meyara, leswi na n'we mi nge te, A mi nge fambi mi nga vulanga ivi mi nghenisa na sweswo, leswi swi nga hungu ra kahle swinene. E, mina ni lava ku mi, mi ni hlavelanyana kantsongo ku, e, ni, mi swi kotise ku yini ku vanhu va kombisa ku vilela nampundzu eh ku nga se ba awara ya khume kumbe khumen'we mi va se mi fikile mi vulavula na vona na ku kahlekahle a va vilerisa hi yini xintshunxo xa koho xi hetelele xi famba njhani ve le ku rhuleni
um hayi xi le a ku rhuleni i ntiyiso um mahungu ya ku ku ve na ku vilela ku pfariwa ka mapatu vana va nga yi e, exikolweni loko hi ta va hi kumele mhaka leyiwani um hi tihlanganisile na um varhangeri va vaaki le emugangeni lowuya um swi endliwe enkarhi wa xidyambu se a ri perile ma um hi lulamisa leswaku hi ya va na nhlengeletano na varhangeri va vaaki ku twa leswaku va karhatiwa hi yini. Eka nhlengeletano leyiwani leswi boxeke i timhaka timbirhi letikulukumba, ku nga va va vilerisiwa hi phurojekiti ya mati, ku va e vanhu lava va nga thoriwa va nga thoriwa hi ndlela leyi yi nga fambelaniki na matirhelo ya kwele emugangeni. E lava va Project Steering Committee va fanele va yimelelaka muganga kumbe vaakatiko eka e phurojekiti. na vona va nga langiwa hi ndlela yo ka yi nga ri yona. Se timhaka letiwani hi leti a a ti vilerisa vaakatiko hi le ka ku finaliser leswaku hinkwaswo leswi a swi hoxekile swi nga endliwa hi ndlela leyi yi nga endla leswaku vaakatiko va teka goza ra ku vilela hi swi lulamisa.
e na a ni ali eh, ku ni hlangana ni ve na madyambu kambe eh van'wani va tereka eh, imera va vilela dyambu hinkwaro va vilela ku ze ku hela n'hweti vhiki ku nga se humelela munhu kambe hina libete va phela a va ri ku mi poteni n'wina ka munghana lonene nampundzu waluwa loko ha ha vulavula na vona va ha vulavula na muhumelerisi eh ivi ku twala rito ra ku e-e ve ri ku na vurhumiwa byi humaka ka meyara laha um yi mani hi siku laha hi vulavula na nona khalanga hi nge he vuyi ka n'wina hi ta vuya ka n'wina loko ho fika hi tsandlanini va vha va va fambise sweswo se swi vula ku ku na munhu a nga suka hofisini ya n'wina hi xihatla a ya ya vulavula na vona xihundla i yini hi ku kumbexana swi ta pfuna na lavan'wana va nga se onha nhundzu lomu tindhawini tin'wana to hambanahambana um lava hlwelaka ku hlamuriwa kona
MH, Tanihi vanhu lava va langhiweke kumbe ku vhoteriwa ku va hi ya hi ya yimela vaakatiko, loko ho twa ku endhawini ku na empfilumpfilu, swilo a swi le ku fambeni, i ntirho wa hina ku va hi tshinela. A hi zangi hi ya rhumisa Mina tanihi Meyara na Xipikara, Manana Mbedzi, Thina Wanga, hi hina hi nga tsutsumela ku va hi ya hi ya burisana na vaakatiko hi ku vona ku hi nge tshiki swilo swi onhaka hi tshamile etihofisini. Hi fanele hi ya kwale swilo swi nga onhaka kona hi ya hi ya burisana na vaakatiko. Ha mi khensa swinene eh, meyara ka vula swi laveka tani loko munhu a korhokela vaaki eh, a twisisa ku vaaki ve le kwihi mi ni xewetela eh, xipikara eh, mhani thina wanga eh, mi va byela ku hayi ni va xewetini khenseni swinene meyara
loko khensa hehe mhaxi inkomo hi sweswo mi yingisela munghana lona fm lava hi bula na vona i meyara wa masipala wa collins chavani mhakakulu la i timhaka ta ku ku na xikhongelo lexi nga ta va xi ri koho munduku xa ku ringeta ku tisa ntshamiseko eh, na ku va ku va na ku rhula emigangeni ngopfungopfu ya collins chavani Eh, leswi a swi ta va swi ri kahle i ku xikan'wekan'we hi n'wina mi khumbekaku n'wina mi nga vaaki va tindhawu to toleto loko a swi koteka mi vhe mi ku milenge mimbirhi mi lava ku twisisa ku swi ta fambisa ku yini mindzuku ivi mi va xiphemu xa ntirho lowu eh ku tiva mani kumbexani eh ku nga tisa ku hambana xikhongelo xo xolexo xi nga tisa ku hambana lexi hetelaka xi endla leswaku mi kota ku kuma eh vukorhokeri mi kota ku tshama hi kurhula eh E, swi nga va njhani loko um eh, collins xa vanhu hinkwayo yo vhe yi va salema hambi ma swi twisisa wena eh? e um van'wani va nga va nga swi twisisi ku ndlela ku lava nga swi twisisi ku ku hi kona ni vula ku yini a ni ri a salema ve ri hi lo tshama hi ku rhula e se loko tiko hinkwaro kumbe collins xa vanhu kusuka kwala a tiyani um ku ya fika kweli ka hambi ka matiyani hi le collins xa vanhu hi ku pfunda mariya hi le musini kambe Lo- lo- loko ku fika kwale makumu ka ka collins chavani loko mo va mi ri salema hinkwenu mi va mi tshama hi ku rhula a swi ta va swi ri kahle kasi yin'wani mhaka yaleyo ya ku tanihi masipala va hatlisa va nghenelela loko vanhu va kha va kombisa ku vilela um hi ndlela yaleyo swi kombisa kahle ku na n'wehe vaake loko mi ri na swivilelo yanani mi tihlanganisa na tihofisi letiwani van'wani va koho ku mi pfuna ku fana na sweswi meyara va nga va nga tiyisisa na ku vona leswaku ku hatlisa ku ya ku ya pfuniwa van'wani va koho van'wani va tiyimiserile ku hatlisa va mi pfuna um hi ndlela leyo um van'wani va ta mi byela ha leswi a swi ndliwaka hina leswi ndliwaka hi ku va hambana na n'wina eyi kambe swi kahle ku miya miya va miya miya tisa swivilelo leswi mi nga va ku kumbe swibumabumelo leswi mi nga va ku mi ri na swona hi ndlela yaleyo okay a hi hundzeni laha ta teka riqingho rero endzhaku makume mbirhi n'we timinete ntsena yi bile awara ya khume nharhu um kasi ke ya pfa ku bile awara ya khume nharhu hi ta va hi kha hi kuma tlongo mhaka ta mahungu ya mixava awara ya mbirhi ivi hi huma so ivi i mani loyi um a yi ngoveni a kha a fambisana muchangani va mi teka va famba swin'wana na n'wina ka nongonoko dzumba na mina kwala ka munghana lone f m makombandlela ke a hi tweneni un'wana mi yingiseri ku um va angula va ku yini eh ni na ti-voice note leti ni lavaka ku mi tlangela tona la kambe ni nga si tlanga yi va ni sungula ni twa loyi i nhleka aye mnjhani malume e eh, pfukeni mnjhani
leswo nghena munhu ndzi nga xiwetana a twisisa ku nakona bya karhi mara swi endlela munhu u nghena nga ku kombaka wa nghena ka hlakomhaka ta ku tlhambatlhamba la vugevenga yona hi malume twanani ku ya mina ne um makhotso lama nge va la ku akiwa hi malume a ni ta ku hava nga karhata mhaka makhotso lamaya tiko ra hina a ri tekisi nawu vanhu lava ku ri mi layicha vanhu vo tala masiku hinkwawo mara leswi va swi vulavulaka wa ku loko ku ri hala ka tiko ra hina nge vuli verisi mara va ri loko i dyohile swo fana na sweswi i va ku dyohile kwalawani va swi tiva ku swa endleka i ya enhaku hi fane u dlaya munhu ka matiko ya vona va swi endle leswaku va ku swi dyohisa vanhu tiko ra hina a ri tirhisa loko ri huma ka maakelo ka ka va lawa nga kwala tikweni a ku vi na vulavisisi bya ku ku va na ku va gwevisa ku yini vanhu swidyoho swa vona hala ematikweni ya vona mi ta vona swi nge endleki leswi nga ku humeleleni ematikweni inkomu nametweni 0860002543 twanani ku lava nga rhumela ti-voice note va te yini nhlekani botpad na vayingiseri va munghana lonene Eyi ka tika swinene loko hi ya hi ya languta doroba ra Joni mani eh, swa chavisa kwalaho ku nga vevukisiwa milawu hi la swilo swi nga fika swi onheka kona loko mi ri la nord laya ka nuwa ku lero a- ku hlangananini mani mi nge he pfumeli ku se mi le dorobeni doroba leri ya khale loko mi famba ka rona a mi a mi swi twa mi tlhe mi va proud ku mi le dorobeni sweswi ha hinkwako lomu mi yaku ha yekeliwe swigun'wagun'wana a lomu ya tifuleteni ta kona ku ri a ma ha swi tivi ku mi le dorobeni or mi le kwihi se ma-plies vo vo vo vo rodiport vo vo vo western area ku ri a ka ha ri na doroba leri ri ri ri ri nyanyulaka vo Krugersdorp swi onhake ngopfu swilo loko hi ta ka timhaka ta ta gezi switakani switakani swi tele va le ku kokeni ka gezi mahala va bridge mati ma tirhisiwa mahala se swi ta endlisa ku yini loko swi va hi ndlela yaleyo. ni metweni n'wana mi yingiseri loyi nhleka a a nga a nga a nga ha ri kona eh eh ncindani ni vurini ku vo va ku uhweni valava mi kaneta eh kambe ka etweni ni lava na but eric nhlikani eh mhaka ya ya ti-buildings leti ti nga ha tlhogomeriweki i mhaka ku yi rhana hina vantimini va hi nyika mali maybe tendara leswa tithendara thendara leswa sometimes hi swona swi endlaka ku ri ti-buildings ti ti nga ha tlhogomeriwi because munhu i ta ku okay um ku nyikiwe mikhenso um eh, thendara ya sokura okay a tlhogomela stadium a tlhogomela timoli letiwa mm. me ni teka mali liya ni yi dya ni nga languti swa ku okay building leyi va nga mali leyiwa ya ku yi tirha yini yi tirha ku ri okay ni tlhogomela kwini ni tlhogomela swilamuhansi stadium kumbe ni tlhogomela yini yini yini mm. hambileswi okay swa ku ebudpet ah, swa tika la handle ka tika ka tika futhi memololweni wu vonaka swa ku ha e lowu wa ha ri right ha main lane main lane ha shem hayi out of all leswa vo santain na vo yiniyini a budpet a-e
minjhani muhaxi na vayingiseri ni lava ku tatisa mhaka ya fundza lixaka hi endle teaching hi tirhisa nsfas a yi thorium muhaxi loko ya lomu swikolweni na ti-principal ta ku byaka hi lava machudeni ya fundza luxaka va thola vona ku ri swi useless ku hina hi ya tiyunivhesiti ya dyondza vuthicara and then hi ri na same requirements mara ku a hi nga tirhisi ebasari ya ku fana va ri va la machudeni ya funza rixaka se hina va NSFAS hi kumaka hi pfaleleka handle hi kome mi lavisela mhaka leyi ku swi endla hi yini cause hi va hi ri ka field yin'we dyondzo swo swo fana hmm. mara ku se va va hlawula va hlawula machudeni ya funza rixaka ya a mena mani swi twisisi sweswo nhlikani budpet mm. ah, anc leyi fumaka leyi budpet yi nge yisi helo leswaku kumbe se hi ya ka 29 years yi ri karhi yi fuma mara a ku na lexi nge le ku lungheni ko onhakela ntsena swi le ku onhakeni swini ni vulaka ku loko va khipa ti-project ta swikontiri a swi heli vilevedi ku na project yin'wana se yi na ma-seven years e vanhu mati a ma kona gezi hi riri leswaku tiawara leti u layithaku gezi u tirhisaka gezi i tintsongo ka leri ku talele tigezi ri va ku ri fambini ah tiko ri mbombomelini botpet kumbe loko cinciwa nawu ku va ku ri na two ya tiphati only two ku fana na mm. matiko laman'wana ku nga va na ku cinca handleni ka swo hayi helo na tiko leri
avuxeni avuxeni butpet ah no tshemba ku mpfukile xilo lexi hluphaka la tikweni ra hina butpet i milawu um jobek yi yi so hi mhaka a milawu leyi hi nga na yona na ku tiko ra hina a ri fambisiwi hi anc ri fambisiwa hi ti-court ni vula leswaku a ri fambisiwi hi anc mhaka ku hi yo governing party yeah. a yi fambisiwi hi vona varhangeri va anc ri fambisiwa hi ti-court why na loko mm. sweswi mo sweswi la jovek mi la ku cleana ti-ngos na ti-opposition party va ta tsutsuma va ya ti-court Tikhoto va tlhe va landzelela sweswo se milawu leyi hi nga na yona a a yi kahle na tikhoto a ti kahle a ti a ti swi voni hi ku vona va tshama ka tindhawu ta kahle hina hi kumeka ku dorobeni ha hlupheka joni yi thyakini va tholetela kun'wana na kun'wana botpet ku ri ah, mhaka leyiwa yi lehe ngopfu nkomu
loko i i muyingiseri loyi a vulavula hi timhaka ta ti ta ti ta ti-ngos kumbexani i swin'wana swa leswi na hina tanihi tiko hi mpela hi fanekele hi swi languta ngo leyi yi huma kwihi yi fandiwa hi vamani hi fike njhani ni vula leswi eh hi mhaka ya ku ku na ngo sweswi ve nge ri yi ri yi lava ku ya a khoto ku ti mapasi lama ya mo ka ma nga kumiwangi ku swi ri nawini ma vona ya nga blokiwi eh ve ri ku na ngo yi vulaka sweswo so i ti vutisa ku kahle kahle ai no ku ku ri ku na swin'wana swi tshama kahle la um se kumbexana swi tava swi ri kahle ku um hi kota ku twisisa ku ntirho wa toho ti-n g o leti ku va ku ri ku va ku ri ku ri yini um ti va ti kha ti lava ku fikelela yini nakona ku afrika wa vulavula ka munghana lona f m 0860002543 ma ni vona ku ka x mi tsale mahungu y um n'we va va vatsari eh va la aka nongonoko lowu eh eh hi ndlela yaleyo eh eh akhensa mera byi maluleke eh ka malamulelo hambileswi rhediyo ya va botpet yi tsan'waka masipala hi va i i ri ye hosi ngomngom loyi ni ta n'wi lava ndze ni n'wi kuma loyi a ta ni byela ku i vula yini leswi eh ni ta n'wi lava ndze ni n'wi kuma ta ni byela ku swi swi vula yini eh tiko ra ha to hlakala i yuda maluleke i languta leswi nga le ku humeleleni a swellendam eh a western cape laha ku nga na eh, hoyihoyi ku nga na miako yin'wana yi tikomba ku eh, yi kha yi tshwa eh hi ndlela yeleyo hikokwalaho ka ku va vaaki va kha va hehla leswaku a va le ku kumeni vukorhokeri eh ku ya hi ndlela yeleyo se swin'wana swa leswi kumbexana hi nga ta swi languta ku ya mahlweni mingisi ra mina khensa swinene loko mi hi lombe ndleve eka siku lera namuntlha nakona ko afrika wa vulavula a wu humelerisiwe hi mzamani eric ncindani hi ta hlangana na ngonoko lowu fanaka nakambe eh mundzuku eh aka a nga swi lavi swo thyiwa mavito muhumelerisi wa mina ncindana eric mabasa eh ya muhumelerisi wa nongonoko lowu mina ni khalanga pet mathewula ike ngoveni wa landzela nongonoko dzumba na mina sesileli mahungu ya wara ya mbirhi ya ta va yimise kwini laha hi le xihlobyeni xa vuxokoxoko lebyi anamisaka miehleketo afrika wa vulavula mahungu